Naende minto mwanyegetinga ne rituko rinde tokonyorana iga ase Enogo TV, gosemania, gotebania, koinyorania, naende koborerana igoro ye chingako chi'omogusii, igoro y'obomenyi bw'omogusii ase toigekeire oboroso bwaito. Ebi togokora, ebi bagakorire, na ebi bagocha gokora, ebi eri binde. Minto mwanyegeti inge ase rero, igo twabuga torairane ake igo, torairane ake igo, toraborane igoro y'amasikani ase omochie. Naende ekero togotwa, tobwatera amasikani, Ayanka aye omochie, igo ntagete korababekera ng'aki omogusia amenyete. Ritang'ani igo twabwate esike enene, na esike eyio yarenge gocha ase engencho ye chinchera tware gokinia abanto. Abanto baare gokina namasikani. Igo kware gochoku buna okomenya aye buna omoiseke, kware gochoku buna okomenya aye buna omomura, kware gochoku buna okomenya aye buna omokungu, kware gochoku buna okomenya aye buna omosacha, na abagaaka ng'aki baare korendwa. Inyora na a- monto monene ndiogo. ase omonto omoke ogokina, na enchera bare kobekao beriogo na ase engencho are komanya ebinto ebinge kobua oyo ogokina. Naende eyio nero yare koreta esiko y'ebiare. Ekero mware kwaroka nomonto, abasacha bare korokana yaa, yaa nekero more ekegori ekemo, mochiete iburwa amo, Mwaramete amo nabo mokorokanaia amasikani arengeo. Egento giachakire gotosinyia Minto Mwanyagetinge nekero okonyorana amasikani asirire ase abanto. Na ogosiria amasikani nekero otari koigwa ekio ise akogotebia, nekero otari koigwa ekio nyoka akogotebia, Na ekero motari gotegererana buna abanto bamwabo, kwamanya konyora esiko yasirire, na esiko eye egosira ase egesakwa ase enchera y'ebinto twachakire gokora. Minto mwanyagete inga, otasigeti iso aise gokoragereria, nabo bigokobera bobe. Abange twaigure, omogaka onde iga omomura oye amoagete orue, akamotebia inche noa mbera yane totacha, akabuga negosoria. kogotacha kombwatie. Ise akoragereria igo, igo mbobe. Nyoka akoragereria igo, igo mbobe. Amasikani y'abaibori igo arenge igoro mono, ekiagera nabwo bakoretete ense eye. namasikani ase abana, omanyete ekero ogwesika nario ogosikwa. Bono ebinto biabeire sika bioboturutumbi bikare goturutumba egesaku na gotoema. Ekero tomanyete ng'a oyo ntata, na oyo omama, na oyo na omwana one, ng'ai ebigaka abagaka bande barusirie chinguru Ase ase obomenyi bwaito gocha komenya nomwana oye nyomba mpaka amoiborie aye masikani ki ayio bono masikani ki ayio naende ekero omonto buna oyo amenyete nainwe akonya kobagosereri inki motari komoakera chindoe Inki motari komosokeria korwa ase egesaku eke? Oyio nokoima egesaku, bono amasikani aya agochi gosira, bono banto basacha mbari gochi gosikuna mbabwate chinka ekiara ng'aki okonyuoma omwana oo oiborete. Abana aba kwanyora ng'aki bagocha korokwa. naende ngesaku ki bagocha koba. Gaki tiga gototurutumbera, igo togotena tiga totware amasikani ase egesaku, totware amasikani ay'omong'ina ekero ekero omomura oo anyuomire, eh, omomura oo anyuomire, iga abwenerete omosike nere agosike. Tiga konya kogenda ase mokamomura na konya komochegia na konya komotebia ebinto bitaisaini, twasaria amasikani. amasikani, omogusi abwate amasikani ase kera egento mpaka nonya na endagera mogondo inche aria kwagagerwa ekiagera entongore mbareo bare konyekuna erinde enyakomera enyakoba amasikani. Twaikire chingaki totabwati amasikani ase eamate na ase abanto na ase abatata na ase ababa. Eyio etari buya minto mwanyegetenge. Naye ekero ogokora egento omanyete ng'a nkeria ase eng'encho y'omogusii, togochaka kobatera na kobogera mwanche. Minto nche nkoboria abagaka ba gusii na abang'ina more gusii, momanyete ng'a tware komenya twanchete obomenyi bwaito bwabwate amasikani. Abanto bagoturutumba egesaku, inki tokobatigera? Inki tokobatigera? Ntomanyete ng'a riicho onde yanya gochia omoiseke omo kabere, twamanya korora omonto ogokora bo, naende twamorigereria naende twakira iga, igo ntorende rende chinsoni? Ntorende chinsoni? Emware gwancha minto mwanyagetenge, torende chimpago chia nsoni na emigiro naria abana baito barache konyora ase bagocha komenya. biachire ebinde bitabwati masikani. Buna bono eke gekare gocha ase abana baito bare chisukuru, chicollege na nini, mwaruka ng'a inche nanya koigwa eeri ekori na eeri ende, inche nanya koigwa ng'ai bono oboeri bwachagete in form of our kids, bwachakire korina chieri chinde. buna enyaroka ekogochera nyomba, na enyaroka ende buna oyio na omogaka oye, igo okomoatiorwe omwaka ase mbinto buna ebio minto mwanyagetinge mbiri gotoa amasikani. Amasikani tomanyete na ekero omosacha akoreta omokungu, ekero omosae akoreta enyaroka, ekero enyaroka ekoreta omosae omosacha. Bono, goturutumba egesaku nekero mwachakire gokora emekono eyio etabwenereti, igo ngosiri tore amasikani y'egesaku. Toigwane. Toigwane. Ee, abagaaka baito bakogenda mbera, ntori gochia kobaikera. Eh, ntoigochia kobaikera ki bari moyo twabaa amasikani naende, rigia chinchera bakoe esemi, erinde esemi eye egotambokie ase obogima. Amasikani, amasikani, masikani tari aye aye enkaoka, omogaka are gosikwa korwa bwoye emechie, naende osikwe ase chinka chiaye, neba nechia mobuchaibu, neba nechia nyamisanchu, neba nechia bisieri, gose nyamakorogoto, igo igo chiare go komosika omogaka, ogosoka siko nere osikwa. Bono toratugutera chisesa amasikani, totige komenya ekemwanyabanto, gaki ng'aki ng'ai egesaku kegochia. Nonya noborai, oborai nobogambi bwasikire, ekiagera ekero abanto bari gochoka ng'a ng'aki tokomenya, onye ekiina kiabeire ande abagaambi bari gocha amo bakegayana na amasikani, nochia obe ng'o? Na oboraai na borobwo bosike bw'amasikani aye, ekiagera twensi ntokogamba, gekabe na nyambinchu otanyara koriina mote, nabo okonyera chintobero anse. ekiagera nchiro goika totige oyoma agambe. Totatigeti oyoma agambe tonya komobeta ebite tonya gokora ki, igo obotari bogambi naende igo masikani ntobwati. Naye ekero okoegwa ekerogo, igo ogotaka osikwe, ekero otagete osikwe naye sika abanto ekiara Nigo omaonchoreranie, tari nabo egocha yaika kwanyora na naende oyo nere ochire motwe, naende oyo nere ochire. Twensi pi tware gosikana nonya nogoteberera nigo okoba bwango naende twaigwana twareta obotoereru ase egesaku. Toinorane, toinorane tokiine. Lakini bono chimbu tokare kworokia abana baito ekero togoeta-eta ase togoeta ne nemekono eye twachakire korwa baminto gaki. Buna bono, ntomanyete ng'a buya buya ekero omonto akure, amasikani nare nonye na omobere oria okoegwa. Ekero erongo eria ekoretwe omochie, amasikani nare ekoruegwa. Bono abamura batokire gusii igaa, bakare gokemba Echirongori, batabori bachia gokorera ebinto biabo, utalaaniwe. Agwo mbobe mono, ayio tari masikani ase egesaku ase omochie. Na ekero omonto akorora omanyete nki aba iga, nki aba, omomura onde yaimokia akagenda korwanereria ng'ina echirongori ekero ise atindekirwe. Ise atarakore amatuko abere embira. Ekero achia korwaneria ring'ina, ng'ina okomata ne chinchiyo akamwatia, akanyora oitire ng'ina. Ekero aita ng'ina, abanto bakaigwa oboro, nere ri bakamoereria ake, nere bakamokora. Manya buna echiirongori chiaretire abanto bande babere bakorire ki? Bakure omochie oyio embira, omogaka atara a- a- ataramera bonyansi. Nki eke mogotokorera abagusii b'aminto? amasikani, totari gotwara amasikani chinchera tokorenda abana, chinchera tokobakinia nonya ne inche ase chisukuru, ng'a erinde ekero omonto abwate amasikani iga agosikwa, na ekero asikire obogima bwabo obwororo twatwara obotoereru twamenya buya. Minto mwanyagetinga, igo tokonyara kogosorora. naende tokonyara koetebania, Ng'ora igo. Baria mogokora egosori ne ching'encho chia mwanyagetinge, inche nkonya korigia abagaka, nkobeka natore amo. Kera ase omogambi abwate ebarasa, ototagete goika oro kogambera na kogayana igoro y'amasikani, ase abaraai, amasikani, chinka, amasikani, ase nyomba, amasikani ase enyuomo, na ebinto buna ebi, erinde egesaku giaito mwanyagetinge kenyare gotenena boronge, tonyare gosiria obobe obo igo ngosorora. Aya onsi nabo tokonya kobwaterana korwa ase Enogo TV. Noyo okonya kobagambia iga na twanchane, twesike tosikwe, ekiagera nabo ching'encho chi'omogusi chiarenge korwa kare nomwarimu obe ino nyambane.